Nagħtikom il-waranofsinhar it-tajjeb ħbieb, issa nilqagħkom għall-aħħar parti ta' Espresso u kif nagħmlu ta' kull nhar ta' Tnejn f'dawn il-ħinijiet tal-ġurnata, bi pjaċir nilqgħu magħna lil Mister Ray Abela!
X'introduzzjoni dik! Kif inti?
Kemm għandek ingravata oranġo hi? Ekku, jena nħobb il-kuluri, u ġviri. Vera, vera, vera.
Kompozittiv, u. Mela, dejjem.
Rea Belo huwa konsulent ta' teknoloġija informatika u għaw kol kandidat fisem il-partit u t-tilet distret. Vera, rej. Pero jena rej, Jamel xjamel, wiċċu nibqa' nassoċjaħ ma' daw l-affarijiet teknoloġiċi, ilak snin twara dej dejjem tallem, ġenerazzjonijiet differenti u ovvjament l-affarijiet jinbidlu. Niftakar b'kompjuter jiena fl-istudio bil-keyboard, bit-tower u tal-lem. Illum il-ġurnata b'mobile f'idejk ħabib tiegħi. Ekku, ekku.
Id-dinja tinbidel. In-nies jinbidlu wkoll, in-nies ovvjament jinbidlu, ġenerazzjonijiet jinbidlu. Illum naħseb qed ngħallem it-tielet ġenerazzjoni jiena tiġri tat-tfal tat-tfal tat-tfal. Hija, 35 sena jgħaddu, daqshekk inni f'dil era tat-teknoloġija. Kemmili ħajjin, ħabib tiegħi.
Ġifieri f'dak iż-żminijiet. Għax jien 35. Le, senna 35. Fit-tmeninijiet, litteralment waħdi kont, u ġifieri bdejt nostalġija kienet il-ġimgħa l-oħra mort il-każin tal-Labour taż-Żejtun u proprju bdejt minn hemm. U meta bdejt nara l-iwwejjed u s-siġġijiet nibda niftakar memorji. Ray,
illum għandna ser nitkellmu dwar il-Microsoft To Do. X'inhi hija din? Din hija app li ovvjament tfakkrek f'ħafna affarijiet, tfakkrek xi trid tixtri, tfakkrek fl-appuntamenti li għandek, tfakkrek fil-mediċina li trid tieħu. Ġifieri hija xi ħaġa. Biex iżżomm kollox organizzat. Dawn huma apps.
applications, programmi u għin, illi mhux biss issibhom fil-kompjuter, imma ssibhom ukoll fuq it-tablet jew fuq il-mobile tiegħek. Illum il-ġurnata anki minn għand. Pereżempju jekk għandek jien naf kors ta' mediċina, kors ta' permli u pereżempju trid tara jekk ħadthomx jew le. Infakkrek, u I mean jiena tajjeb, hawnhekk qed nagħmlu l-Microsoft To Do. Imma ibqgħu ċerti li ħafna minnkom li qed tarawna għandkom il-mobile phone, għandkom l-Android phone, għandkom il-iPhone pereżempju, alright? Ikun x'ikun il-mobile wieħed mill-ikoni, alright? Dak id-domni li jkollok jiġru mat-telefon, waħda minnhom tkun jew reminders jew alarm, qed tifhem, jew clock u tkun tista' tagħmel. Mhux biss l-alarm clock imma fl-istess ħin reminders biex inti tieħu t-tali pillola fit-tmienja ta' filgħodu, pereżempju. Organizzara, appuntamenti tat-tfal u tal-familja, appuntamenti personali, affarijiet u emails importanti tax-xogħol, lista ta' x'għandek bżonn. Darba kont semmejtilna waħda, pereżempju, tal-groceries. Naf min qed juża jiena. Ekku. Dik kienet app għall-groceries. Biex inti dik il-app tal-groceries tixxerjawha mal-familja kollha. u kulħadd jitfa' xi jrid x'għandu bżonn jixtri. Ħalli minn ħa jmur jixtri, ikollu lista komuna. Din tista' tniżżilha minn Google Play u xejn. Jew l-App Store. Jew l-App Store.
Microsoft To Do. Hemmhekk għandek, ovvjament tista' tidħol f'daily planner, jiġifieri jekk inti tkun għamilt task illum, pereżempju, għal-lum, inti ħa tara l-aġenda tiegħek kollha tal-lum x'għandek u x'm'għandikx u x'appuntamenti għandek, fejn trid tmur, eċċetera eċċetera. Ġifieri t-to do list hija hija hija applikazzjoni tajba ħafna. Nerġa' ngħid, illum hawn ħafna. Tista' tixxerja ma' ħaddieħor di jew le?
Tista' tixxerja wkoll.
Pereżempju naf inti pereżempju jien naf il-mara jew inti u r-raġel jew inti u jien naf is-segretarja pereżempju. Nista' bħal Google Calendar pereżempju, jiena nista' nibgħatlek calendar appointment nixxerjah miegħek u b'mod awtomatiku jidħol fil-kalendarju tiegħek. Xi dawn huma affarijiet, automation llum il-ġurnata. Nifhem veru d-diffikultajiet li xi kultant issibu biex tidrahom dal-affarijiet, imma forsi b'naqra prattika taslu. Jiena. Jiena ngħid, f'dawn l-affarijiet, hija naqra bidla anke fil-mentalità. Ekku. Pereżempju, m'għandix dubju li għandna ħafna nies li qegħdin isegwuna bħalissa, ri, Li pereżempju jien naf kif jiftħu l-cupboards u ma sabux pereżempju naf ketchup, imorru fuq il-karta ta' xi notebook jiktbu ketchup. Idaħħluha mal-fridge.
Eh, ħalli mbagħad meta jmorru għax-xirja, jieħdu dik il-lista. Dawn huma sistemi ġodda ta' kif forsi anke tbiddel naqra l-mentalità tiegħek u torganizza naqra lilek innifsek. Ħa ngħidlek Wayne, ifhimni, l-ħaġa li għandek il-mobile u l-mobile iġorru kullimkien miegħek, m'għandekx ċans li titlef. Titlef jew tħalli wara l-karta, oh. Din li għadni kif qedtlek ara. Per eżempju, tista' toħloq avveniment jew toħloq xi ħaġa u jistgħu tixxerja ma' ma'. Ġifieri dawn dawn huma affarijiet illum, saħansitra xi kultant jiena meta jkolli xi ħaġa d-dar u nkun irrid niftakarha u tkun fuq karta per eżempju, il-maġġor parti l-kbira u l-ħdula ritratt ħalli nġorha miegħi fuq il-mobile. Għax il-mobile, il-mobile. Il-mobile.
Ġili jkun hemm xi ħadd jgħid li pereżempju ħana ħallilek il-mobile number pereżempju jiktibuli fuq karta. Noħodlu ritratt. That's it. Ħalli ngħid isma' għax il-karta x'imkien. Ekku. Importanti ħafna norganizzaw ruhom. Jiena bħalma dejjem nagħmel, Wayne, dawn it-tip ta' programmi Inħejji filmat qasir ta' żewġ minuti, tliet minuti ħalli min ikun interessat jista' jsegwih fuq il-YouTube channel tiegħi u jsegwih bil-Malti. Fil-fatt ħa narawh. Ġifieri ħa jispjegalna naqra kif tagħmlu din it-to-do list, tajjeb? Però kif qal Ray, dejjem hemm il-YouTube channel. Li tistgħu tmorru fuq YouTube. Minflok tiktbu xi isem ta' xi kanzunetta jew isem ta' xi filmat iktbu Ray Abela. Mbagħad titlgħalkom il-paġna ta' Ray Abela. Mbagħad hemm subscribe. Agħfsu fuqha. U meta tagħfsu fuqha intom tkunu żjom sirtu parti minn dan iċ-channel ta' Ray Abela. Ejja naraw dan il-filmat dwar dak li konna qegħdin nitkellmu llum, Microsoft To Do. Microsoft To Do X'inhu Microsoft To Do? Microsoft To Do hija għodda cloud-based app li tgħinek timmaniġġja l-attivitajiet personali tiegħek. Kemm jekk għandek bżonn tixtri flixkun tal-ħalib int u sejjer id-dar, jew tlesti l-proposta tal-proġett fuq ix-xogħol, ħajjitna tikkonsisti f'diversi tasks differenti. Kif tista' toħloq lista fuq to-do? Huwa sempliċi. Ikklikkja biss fuq il-plus Lista Ġdida, li hija għażla tinsab taħt My Day, To-Do u l-listi l-oħra. Wara li tagħmel dan, tista' tibdel isem il-lista li tissejjaħ Untitled List, Reminders. Tista' tagħmel ukoll reminders għal task u list li ħloqt int kull m'għandek tagħmel huwa ssegwi dawn l-isteps li ġejjin u agħfas l-ikona plus. Agħti isem it-task kif tixtieq inti, issettja d-data, l-ħin, Tista' tagħmel remind ma ħalli f'każ li tinsa l-app tfakkrek b'reminder u hekk dan it-tast se jkun ta' okkorrenza tista' tagħmel repeat skont kull meta trid reminder jew tista' tissettja bħala custom kif tixtieq inti. Search, biex tfittex tasks, steps jew noti kull m'għandek tagħmel huwa li tagħfas is-search button li tinsab f'naħa ta' fuq tal-lemin u tikteb l-isem ta' dak li int tixtieq tfittex. Fil-home screen ser issib dawn li ġejjin, My Day. Tara u żżid listi ta' tasks u affarijiet oħra f'dik il-ġurnata preżenti. Important, dawk it-tasks jew listi u n-noti importanti. Planned, dawk it-tasks li inti għamilt pjan għalihom u għandek reminder, assigned to you. Hekk int qed taqsam listi u tasks ma' ħbieb u kollegi fuq ix-xogħol, hawn jistgħu jagħtuk it-tasks li għandek assenjati għalik u tidher f'din il-parti. Tasks. Hawn issib it-tasks li inti kreajt u tkun tista' tarahhom hawn kif ukoll tkun tista' tagħmel edit ta' dan it-tasks partikolari.
Mela, hemmhekk segwejna dan il-filmat dwar il-Microsoft To Do. Kif għedtilkom issibu aktar informazzjoni fuq il-YouTube channel Ray Abela. Ray, din il-ġimgħa smajna dwar l-app Smiles with Miles. Ekku. Ta' mart il-Prim Ministru, Dottor Lydia Abela, din hija inizjattiva interessanti ħafna u aħna niżżilniha bħala l-app, of the week. Ġifieri intom kollha li għandkom smartphone niżlu din l-app għax hija interessanti. X'inhi Ray? Jien ħassejt li għandi ninkludiha għax hija vera interessanti u minn hawnhekk nifraħ lil mart il-Prim Ministru, il-Dr. Lydia Abela li ovvjament mexxiet din l-idea 'l quddiem għax hija idea fejn inti l-idea hi l-attività fiżika. Kemm huwa importanti llum il-ġurnata li l-attività fiżika u s-saħħa, fiżika u l-benesseri benesseri mentali, jiġifieri permezz tal-attività tkun tista' tittrekkja l il il l-attività fiżika li tagħmel fuq il-mobile jgħidlek forsi d-distanza l-isteps differenti li wieħed jagħmel u hija app li verament nixtieqhom nixtieqkom tniżżlu u meta tmorru timxu żżommuha magħkom ħalli ovvjament imbagħad jagħtikom ukoll informazzjoni ta' kemm x'attività għamiltu, il-kaloriji forsi li ħlejtu. Inizjattiva tajba, Eddie. Inizjattiva tajba. Jiġifieri niżluha smiles. Wit miles, ġifi kull mil li tkunu tagħmlu. U l-way ta' kif kull ġimgħa, kull jum tista' tgħid, imbagħad fl-aħħar ta' xahar tkun taf ġifieri liema l-iktar ġurnata li għamilt eżerċizzju, liema l-inqas, eċċetera. U għandek ċertu targets ukoll. Allura importanti ħafna. U tkun qed intgħinu f'din l-inizjattiva ta' mart il-Prim Ministru. Dr. Lydia Abela li ħarġet b'din l-idea u għamlet din l-app Smiles with Miles Biex anka kif qed jgħid Ray anka jitħeġġeġ aktar nies li jimxu. Jiġifieri issa kull darba li tmorru timxu jekk ikollkom din l-app tkunu qegħdin tgħinu l-Mart Prim Ministru f'din l-inizjattiva li għamlet. Smiles with miles. Ray, grazzi. Kemm infakkar ftit biss. Iva, mela le. Fuq daw il-programmi li qed nagħmlu, jiġifieri dat tagħlim li qed noffru b'xejn minn ġewwa ż-Żejtun. Jiġifieri jekk intom tagħlimijiet ngħid, jekk intom forsi għandkom diffikultà, Jew forsi xi app bħalma semmejna li ma tistgħux tinstallawha jew forsi tridu xi ħadd li jorikom. Dan huwa servizz b'xejn, ovvjament, kemm kemm tridu tistgħu ċċemplu fuq dak it-telephone numbers li hemm hemmhekk. Dan huwa proġett E100 aħna qegħdin insejħulu, tagħlim b'xejn għal kulħadd. Tabgħat l-ismartphone tiegħek u tgħid pereżempju isma' jien għandi bżonn li xi ħadd jgħallimni l-WhatsApp pereżempju. Ħa tmur f'dan iċ-ċentru, ż-Żejtun, ċempel dak in-numru, Tajjeb. U ħa tagħmel sezzjoni int u l-persuna li qed jgħallmek, sezzjoni anke f'dawn ir-restrizzjonijiet li għandna mill-protokolli kollha. Gruppi żgħar, eħe.
U tista' tgħid li hemm xi tliet gruppi tista' tgħid kull ġimgħa, jiġifieri jkollhom sessjoni ta' tliet sigħat. Għalhekk importanti li tattendu għalihom dawn. Grazzi Ray li kont miegħi u mat-telespettaturi tagħna. Dejjem nitgħallmu. Dejjem informattiv ukoll. Nawguralek il-ġurnata t-tajba. Tant ieħor lilek u l-kulħadd.
Sadalittant ħbieb aħna ħammorru għal ħames minuti ta' offerti. Ser inħalli f'idejn Marlene li ser twasslilna dawn l-offerti għalikom l-espressini tagħna. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim b'xejn għal kulħadd li ħa jsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 27-33-34-08. Imi tagħlim b'xejn għalik.